TV, haut emol nees eng Kéier aus der Aalseerei. Wéi der gesitt, gëtt elo grad hei en Event preparéiert, dee gläich soll ufänken. An der Seerei ass eben bal ëmmer eng lass. Gëschter Owend, do war jo hei déi grouss Fuesparty no der Kavalkad. An och dës 55. Editioun, déi ass erëm mat Glanz a Gloria op en Enn gaangen.
Ënnert dem Motto Dikricher Fuesent war déi geckeg Zäit zu Dikrich dëst Joer scho vu fetten Donneschdeg un grouss gefeiert ginn. D'Kavalkad um Sonndeg awer, déi war d'Kiischt um Korf vun der Fuesent 2023 an der Ieselsstad. Zéngdausende vu Leit haten nees de Wee op Dikrech fonnt, fir op engem Trajet vun iwwer zwee Kilometer ze kucken, wat d'Veräiner fir si preparéiert haten. Dat ass fir mech Traditioun hei zu Lëtzebuerg, dass mir op d'Dikrecher Kavalkad kommen an eis verkleeden. Ech kucken elo d'Kavalkad an dann d'Weenecher an was mech einfach faszinéiert, sinn einfach wéi d'Leit verkleet sinn. Dat ass eben, dass Traditioun, fir eemol d'Joer heihinner ze kommen. Wou si all d'Bësse Vorsicht kënne feiere. Dir sidd aus dem Norden, och? Mär sinn aus dem Norde, genau, jo. Mee et ass ower kee Wee ze wäit fir ënner. Well et ëmmer erëm flott ass an och ze gesi wéi eng Kostümer jiddereen esou unhuet. Et ass wierklech flott. Als wat hutt Dir Iech hei verkleet? Ech sinn als Einhorn. An d'Frëndinnen hei, dat ass d'Schneewittchen.
An den Hues.
Hei ass alles top, d'Organisatioun, d'Leit. D'Stëmmung ass tiptop, dat ass super! Dir sidd all Joer dobäi? All Joer sinn ech dobäi, well zënter ëmmer! Ënnert de Gäscht natierlech och erëm e puer méi bekannte Gesiichter, déi sech et net huele loossen hei matzefeieren. De fréiere wéi den aktuelle Buergermeeschter si fervent Unhänger vun der Dikrecher Fuesent. A fir all Spaass ze kréien. De Spaass ass awer net nëmmen op der Säit vun deenen, déi kucke kommen, mee och bei deenen, déi dat Ganzt méiglech maachen, doduerch datt si deelhuelen um Fuescortège vun de Superlativen. An dobäi komme si vun iwwerall hier. Ech mach Reste vun der Stad.
Wisou maacht Dir hei mat? Aus Spaass.
Nee, also ech hu schonn e puer Cavalcadë matgemaach, mee dat hei ass elo meng éischt bei de Stater Majoretten. Mee et mécht mega Spaass! Mir sinn eng Grupp e Blaues Wasser, Stand Ouren von Trier. Wisou maacht Dir hir mit? Oh mir machen schon vill Jahre hier mit, ons gefällt et einfach ganz gutt hier. Summer Stimmung hier. Wat mécht dann déi Dikrecher Kavalkad besonnesch?
Wat ass déi éischt ass déi bescht. An d'Leit sinn sou fein. Sinn déi feinste Leit. Ganz frendlech. Hei am Nord sinn se souwisou fein. Ganzer 52 Ween waren et dëst Joer, déi d'Leit e bëssen dreemen an hiren Alldag vergiesse gelooss hunn an de Kanner e puer zockerséisser Stonne verschaaft hunn. Wat der vill net gesinn, dat ass déi haart Aarbecht am Virfeld vun der Kavalkad.

Fir besonnesch Opmierksamkeet gesuergt huet dëst Joer och dëse Won vun der Landjugendzentrum, déi den Hôpital du Nord op d'Schëpp geholl hunn. Mir hunn eis richteg wuel an der Roll gefillt, mä wësst och net firwat. Ech mengen et ass och keen Dokter ënnert eis, mä et huet eis richteg Freed a Spaass gemeet an domadder hu mer dat do relativ cool fonnt. A vläit hoffe mer jo e Präis dodrop oder net. A wann nit, ech mengen et geet ëm de Spaass a jiddereen deen derbäi ass, et geet ëm de Spaass. Et ass eng Traditioun an déi Traditioun soll een einfach nogoen. Si ganz frou an houfreg, dass mer dat do matgemeet hunn. Präis hin oder hier, den ESD-Veräin ka sech no dëser Kavalkad op alle Fall glécklech schätzen. D'Kavalkad 2023 konnt et duerchaus mam Succès vum summerlechen Ëmzuch am Mee 22 ophuelen. Ech mengen, si war souguer nach besser wéi 22. Dat ass déi Leit, déi haut hei waren, ech mengen, dat hu mer 22 nach eng Kéier e bëssen iwwer d'Topp gehat. Obwuel mer am Februar gefuer sinn, obwuel d'Leit emmer gemengt hunn am Mee wier et méi schéin, mee haut war et genau sou schéin. Dat ass wierklech erstaunlech, sou vill Leit. Et si wierklech bal méi Leit ewéi nach am Mee. Dat ass Wahnsinn, dat hu mer eis net erwaart gehat, zumools well de Moien e bëssen no Reen ausgesinn hott. Den Himmel hott e bëssen opgekläert. Den Herrgott ass en Dikkricher, 't ass sou, 't bleift sou.

Sou richteg eng lass war och Ufank Februar an der Grondschoul hei zu Dikrech. Fir déi nei Ausstellung vu Schof an hirer Woll huet de Geschichtsmusée ganz enk mat de Schoulklassen aus der Gemeng zesummegeschafft an esou ass parallel zu der Expo och en Defilé op d'Bee gesat ginn, dee sech, wéi sollt et anescht sinn,

Eng Ambiance erlieft, wéi et se warscheinlech nëmme seele virdrun hei gouf. Eng 60 Schüler aus dem Cycle 4 Reen sinn hei opgetrueden op engem Moudedefilé, deen si selwer zesummegestallt haten, Kleeder inklusiv. D'Mupp ass vu menger Mamm. Déi dote sinn hu mer an der Schoul fonnt. Déi Mutz kënnt vu menger Frëndin. An deen heiten hu mer selwer gemeet, jo soss och net méi, ausser Sonnebrëll. Dass mer moderéi, also dass mer sou modele kënnen, da kann ech mech gutt kreativ benotze sou, meng Fräiheet sou, well ech si ganz kreativ och. D'Idee fir dësen Defilé ass an Zesummenhang mat der Blacklecher Expo am Kulturhaus entstanen. Vu Schof an hirer Woll heescht dës am Fong eng Wanderausstellung vum Schofsatelier vun Tënten. déi awer an deem hei Fall vun Objete complétéiert gëtt, déi d'Kanner am Virfeld ausgeschafft hunn. Ma ech war eng Kéier mat e puer Kanner am Musée an dunn huet d'Chantal Kerschen am Gespréich gesot, mir kinnte jo enker eppes zesumme maachen an do ass dat op d'Been komm. Dat heescht, ech gi jo och nach deelweis an d'Altersheim mat de Kanner an dat wier dann och nach eng schéi Kombinatioun. Dunn hu mer. Alles ausgeschafft fir dass déi Grouss vum Cycle 4 z'eent giffen en Defilé maachen. Déi aus dem Cycle 3 déi hu mat der Stréckliesel gestréckt an déi aus dem Cycle 2 hunn déi Schof do gebastelt. An obschonn jidderee bei dësen Ateliere mat Begeeschterung am Asaz war, ass den Highlight fir d'Schüler a Schülerinnen dach den Defilé gewiescht, fir deen si alles ginn hunn. An net nëmme si, och déi Zoustänneg aus dem Musée an der Schoul hunn hei mat Vollem Äifer dru geschafft, dass dësen Defilé sollt en onvergiesslechen Event ginn. Ech mengen, d'Schoulpersonal huet dat wonnerbar gemat. Si hunn hinnen et erkläert, si hu mat hinne geschwat an do op eemol sinn d'Ideeë komm. Bon, mir hunn den Déngen uginn, fir e bësse mat der Woll ze schaffen, well et jo an dem Kontext vun der Expo geet, vum Schof iwwer d'Woll. A si hunn et iwwerholl an de Mëtte gesi mer einfach d'Resultat. Wéi flott, dass en se ëmgesat huet.
An tatsächlech huet d'Resultat wäit dat iwwertraff, wat sech vun dësem Event erwaart gi war, och wann et deen een oder anere klengen Tëschefall ginn ass, souwat dach um Enn jiddereen begeeschtert.
Ech hun et zimmlech flott fonnt. War da kee Moment wou s du brenzlech ginn ass? Ech wosst net wéi ech genau sollt maachen, also et war e bësse jo. Ech hunn et gutt fonnt, jo. Wéi war et dann dee Moment, wou s de do iwwer den Teppech gaange bass? Also,
also ech hu mech gutt gefillt, well et ass e rouden Teppech, jo. Et war e bëssen esou, ech war e bëssen nervös, mee dono ass et gaang. Wat huet dir dann am beschte gefall? Dat déi Kanner alleguer esou motivéiert ware fir heihinner ze kommen. An du selwer, wou s de do iwwer den Teppech gaange bass, wéi war dat? Ech war fir d'éischt bëssen nervös, mee dann ging et bei der zweeter Kéier. Déi Anna huet gutt geklappt, huet run ge, si hunn gutt geklappt an an den roten Tapis huet mech gutt gefall well et war dat et war déi éischt mol dass ech et man, dat war déi cool. Ech fannen et immens schéin, ech fannen et gëtt e grousse Projet, dat ass eppes, ech hoffen dass mer et nach eng Kéier hikréien, dass se méi Leit nach hëllefen, dass mer. Nach méi grouss kënne goen.
Fir datt eis Flëss net verknaschten, ass et wichteg, datt mir gutt Kläranlagen hunn. 2013 war Lëtzebuerg jo vum Europäesche Geriichtshaff verklot ginn, well dat eben net de Fall war. Zanterhier ass awer villes geschitt hei am Land a Saache Kläranlagen, ënner anerem och op der Bleesbréck vum interkommunale Syndikat SIDEN, wou och d'Waasser aus der Gemeng Dikrech gekläert gëtt. Mir ware fir Iech Hannert d'Kulissen vun dëser impressionanter Anlag loossen. Mir sinn hei an engem vu 5 Reen-Iwwerlafbecken zu Dikrech, deen eelsten iwwregens. Hei leeft en permanence d'Ofwaasser vun den Haushalter, Betriber Richtung Kläranlag Bleesbréck. Falls et mol staark reent, kann dat iwwerschëssegt Waasser hei an dësem Becken an 3 Bunne gespäichert ginn. Dobäi kann d'Waasser zuguer bis ënnert den Daach alafe gelooss ginn, bis maximal 629 Meter Kibb. De But vu sou engem Becken ass fir d'Waasser eben ze pufferen, dat heescht bëssen ze späicheren a gutt drosse kënne lafen ze loossen, well wann et eben ufänkt mat reenen, da kënnt eben eng Kéier grousse Coup Waasser an. Vu que datt dat elo net soll alles direkt an d'Iwwerleef, also an d'Iwwerleef zum Beispill geroden, an d'Heesch an d'Sauer geroden, hei zu Dikrech ass dat elo grad de Fall, oder eeben zréckstrécken irgendwou an de Leit hir Kanal, Puffer, mir speichern net d'Waasser hei a mir loossen d'Gedrosselt lafen op eis Bréck. Ier d'Waasser oflafe gelooss gëtt, hëlt de Reech awer nach déi déck Fatze Knascht aus dem Waasser, a wann d'Waasser um Enn nees seng gewinnte Bunne leeft, gëtt d'Becken och nach emol duerchgespullt, Mat Waasser, dat dofir extra aus dem Iwwerschoss gespäichert gi war. Propper ass d'Ofwaasser dofir awer nach net. Wann et bis an der Kläranlag Bleesbréck ukënnt, muss dëst duerfir no enger mechanescher Rengegung an dräi Rengegungsstufe vu Schuedstoffer befreit ginn. Duerfir zoustänneg sinn an dëser Anlag Bakterien. Wat maachen d'Bakterien?
D'Bakterien si verstoffweesselen d'Schmotzstoffer am Waasser. Do ginn et dann verschidde Kulturen, déi eng déi baue Kuelestoff of, déi aner Stéckstoff, nach anerer Phosphor. An doduerjer datt mir an den eenzele Kaskaden, wéi der hei gesitt, déi eenzel Kompartimenter, d'Liewensbedingungen upassen, fanne verschidde Bakterien déi optimal Liewensbedingunge fir dann de Stoff ofzebauen. D'Ziidenanlag Bleesbréck ass eng sougenannte biologesch Kläranlag, déi wesentlech méi effikass ass wéi déi viregt streng mechanesch. Zanter 2014 sinn eng 130 Milliounen an d'Moderniséierung op der Bleesbréck gefloss. An de Prozess ass nach net ofgeschloss, et soll nämlech schonn 2024 eng véiert Rengegungsstuf dobäikommen. Mir hunn, wéi mer elo soen, d'Waasser gekläert, vu Nährstoffe befreit, mee et ass voller Bakterien an nach geléiste Medikamenter, Chemikalien. An dat ass eng Stuf, un där mir am Moment plangen. Déi soll hannert dës Kläranlag gesat ginn an da soll déi zukünfteg och d'Medikamenter an d'Chemikalien aus dem Waasser mat de Bakterien zesummen eraushuelen. De Chantier dofir gëtt scho preparéiert a soll dat nächst Joer ulafen. An da gëtt d'Kläranlag Bleesbréck déi éischt Anlag am Land, déi och Medikamenter a Chemikalien aus dem Waasser erauskläert. An d'Waasser, dat um Enn vun der Schinn an d'Sauer fléisst, esou propper, dat ee sech souguer nees virstelle kéint, do ze schwammen. Am hauseegene Labo allerdéngs hu se elo schonn all Hänn voll ze dinn, fir déi aktuell Stoffer ze kontrolléieren. Hei si 24 Stonnen op 24, eng 12 Persounen domat beschäftegt ze kucken, wat an d'Anlag eraleeft an um Enn herno an d'Sauer erausgelooss gëtt. Anomalien mussen dem Waasserwirtschaftsamt direkt gemellt a wa méiglech och gereegelt ginn. A wou een am Fong muss an den Roulement van der Statioun muss agräifen an den. Den Equipe muss soen, hei dir musst iergendeppes änneren, fir datt dat an der Sortie besser gëtt. Dat hänkt eben ëmmer vam Parameter of. Wéi gesot, op Streesalz ha mer elo net vill, net vill Moyen fir ze agéieren, mee wéi zum Beispill Ammonium oder esou, deen op d'Belëftung reduzéiert gëtt, ka mer dann eisen Equipe soen, hei der musst méi belëften oder manner belëften. Oder wéi zum Beispill de Phosphor gëtt chemesch. erofgesat, wou mer da musse soen, hei, Dir musst méi Fellmëttel bäiman oder manner bäiman, fir Kästen ze spueren. Dat hänkt ebe va Parameter zu Parameter of.
Deen ofgebaute Phosphor, dee gëtt iwwregens den Ament nach mam Klärschlamm vu Lëtzebuerg an d'Ausland gefouert, wou dësen da verbrannt gëtt. Zur Zäit awer gëtt schonn dru gefuerscht, fir de Phosphor um Enn aus de Réckstänn ze recuperéieren. Spéitstens an 10 Joer schonn dierft Lëtzebuerg seng eege Verbrennungsanlag fir Klärschlamm hunn wou de Phosphor kann aus den Äschen isoléiert ginn. De Prozess fir aus dem Ofwaasser nees proppert Waasser ze maachen ass een, deen a soubal net wäert ophalen. Mir sënn onermiddlech am Kampf géint d'Verschmotzung vu Waasser, mee et ass eng Herkulesaufgab, well et kënnt all Dag eppes Neies derbäi, wat een nach net iwwersinn huet. Mir hu elo iwwer déi véiert Rengegungsstuf, Medikamenter, geschwat. Et kënnt och elo well d'Diskussioun iwwer Mikroplastiken. Och dat wäert erëm eng weider Stuf ginn. Dat huet méi mat Liewensmëttel ze dinn, ewéi mat Hygiène am Waasser. Mee do gesitt Der, et hält net op mat neien Errungenschaften. De SIDEN-Syndikat, dee schonn elo iwwer 145 Mataarbechter huet, dierft also an Zukunft sécher nach vill ze di kréien. Eppes sollt ee bei der Rengegung vum Ofwaasser awer net vergiessen, dass och d'Bierger hiert dozou bäidroe kënnen, fir dës Aarbecht z'erliichteren. An de Waasseriwwerlafbecken zum Beispill hëlt de Problem vu Feuchttücher ëmmer méi zou an erweist sech als ganz grousse Problem, dës kënnen nämlech net séier ofgebaut ginn. Also ee grousst Uleies wier, datt nëmmen an d'Ofwaasser soll erakommen, wat och dra gehéiert. D'Ofwaasser, de Kanal ass keen Dreckseemer, et ass eigentlech nëmmen fir Toilettes-sanitaires-Waasser. Geduecht. Mir fanne leider ganz vill Stoffer, déi näischt dran ze sichen hunn. Och Medikamenter ginn oft mol an der Toilette entsuergt. Alles dat ass kontraproduktiv. Dat mécht d'Rengegung enorm opwänneg an domadder och enorm deier. Dat heescht, wann een een Appell kënnt maachen, da wier et wierklech dat just an d'Ofwaasser ze ginn, wat um natierleche Wee iwwert de Metabolismus dohinner gehéiert. Jidderee kann also mathëllefen, fir datt d'Waasser vun eise Flëss esou propper wéi méiglech gëtt a mir vläicht eemol rëm dra schwamme kënnen.
Energiespueren kritt eng ëmmer méi grouss Bedeitung, net nëmme fir eis Klimaziler an Europa ze erreechen, mee och wéinst dem Portmonni. Et mécht een also sécher kee Feeler, fir emol en Energieberoder vun der Klima-Agence heemkommen ze loossen an ze kucken, wat um Haus oder der Wunneng

De Gab Sanon hei wollt sech mol fir seng Mamm informéieren, wéi een der Fra hir Energiekäschte kéint erofdrécken an huet duerfir en Energieberoder vun der Klimaagence komme gelooss, fir all d'Méiglechkeeten an d'Aen ze faassen. Tatsächlech gëtt et direkt eng gutt Nouvelle. Dës hir ëss dës Haus, dann ëss hir oben Norden
und hier auf der Rückseite wäre Süden. Das heißt, vom Haus her haben sie eigentlich ne relativ genaue Ost-West-Ausrichtung.
Ost-West eignet sich sehr gut für Photovoltaik, das heißt, da könnten Sie sehr gut sogar beide Dachhälften mit einer Photovoltaikanlage belegen, hätten dann eine sehr große Fläche und könnten wirklich recht viel Strom produzieren.
Fir den Eegestroumverbrauch ass et effektiv besser, eng Ost-West-Lag ze hunn, wéi eng Südausrichtung vum Daach, well dat mir eng konstant Consommatioun iwwer den Daach verdeelt erlaabt. Den Energieberoder weist dem Här Zanon duerno am Detail um Geopartei, wéi ee kann eng verdéifte Recherche maachen, fir erauszefanne wéi vill Stroum esou iwwert d'Joer verdeelt ka produzéiert an direkt verbraucht ginn. Kleine Anlage während 5 bis 6 Kilowatt Peak, mit der könnten Sie dann übers Jahr gesehen 4 bis 5000 Kilowattstunden Strom produzieren. Und das ist dann in etwa der Strombedarf von dem Einfamilienhaus.
An dësem konkrete Fall géif et sech also wierklech lounen, eng Photovoltaikanlag an d'An ze faassen, ëmsou méi well d'Aiden an deem Beräich vun dësem Jor un richteg interessant sinn. Vor allem die Photovoltaik wird aktuell sehr gut bezuschusst. Es gibt hier zwei Varianten, die der Kunde zur Wahl hat. Eine klassische Variante, da sind es 20 Prozent mit einem festen Einspeisetarif.

Da wëll den Här Zanon awer och wëssen, wat d'Méiglechkeeten a Saachen Isolatioun sinn an huet do virun allem Bedenke viru Schimmelbildung. Awer do raumt den Energieberoder mol direkt mat Viruerteeler op. Grundsätzlich ist es so, das ist immer so ein bisschen so ein Gerücht, Mauern atmen in der Regel generell nicht, sondern das Haus

Dämmung en beugt eigentlich der Schimmelbildung vor. Well awer bei enger Styropor-Fassad bausse Schimmel kéint optrieden, misst ee kucke fir mat engem gudde Botz virzebeugen. Wien dësen ästhetesche Problem ëmgoe wëll, dee kéint amplaz vu fossille Materialien op mineralesch Stoffer wéi Glaswoll oder awer ökologesch Materialien wéi Holzfaser zréckgräifen. Egal wéi ginn all Isolatiounen, ob baussen oder bannen,

um einfach sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die ausgeführt werden, korrekt ausgeführt werden, auch sinnvoll sind und dann wirklich auch eine Energieersparnis einbringen und nachher nicht zu unnötigen Problemen führen. Also an deem Fall léiwer op der Internetsäit vun der Klima-Agence nokucken, fir emol fir d'éischt en agreéierten Energieberoder kommen ze loossen, deen sech d'Saach ukuckt. Hei kann een iwwregens och am Simulator gesinn, wéi vill ee d'Nicker kréien. Egal wéi, bréngt all Moosnam eppes, Besonnesch um Späicher. De Gabzano ass op alle Fall zefridden mat senger Berodung. Bah, datt interessant war an der ganzer Saach war dee Beräich vum Photovoltail um Daach, vue que datt een dat kann op zwou Säite beleeën, an datt wär een interessante Projet. Wat elo d'Isolierungen ubelaangt, do misst ee vläicht e bësse méi wäit kucken, datt een de finanzielle Beräich eng Kéier kuckt, wat dat alles géif mat sech bréngen, ier een déi Realisatioun géif ugoen. Wien eppes ënnerhëlt an e bëssen investéiert, kann op alle Fall laangfristeg spueren. An opgepasst, et ginn nieft de staatleche Subsiden och nach Gemengenaiden. An déi sollen zu Dikrech deemnächst an d'Luucht goen.
D'Dräieck Dikrich ass e Projet, deen d'Gesiicht vun der Stad Dikrech wäert staark veränneren. Eigentlech sollt scho méi laang mat den Ofrëssaarbechten vun der fréierer Brauerei hanner der Gare ugefaange ginn. De grousse Brand an der Zockerfabrik awer huet zu engem Retard gefouert.

De Projet Dräieck Dikrech, dat sinn ongeféier 32.500 Quadratmeter, opgedeelt a sechs Loen. An dësem zukunftsorientéierte Projet direkt bei der Dikrecher Gare solle virun allem Logementer entstoen, dann awer och Commercen a Büroen. Et soll dëst e sougenannte Projet Mixte ginn. Et waren zwar am Ufank Pläng gezeechent ginn, wéi de Projet awer herno tatsächlech ausgesäit, ass nach net gewosst. Denkbar ass zum Beispill, datt an der Zockerfabrik e Café entsteet. Zwou vun deene véier historesche Cuven sollen erhale bleiwen. Eng dovun kéint an de Projet integréiert ginn, eng bleift am Besëtz vun der Gemeng. Ier ee sech definitiv festleet, wëll sech d'Firma, déi zoustänneg ass, awer nach net äusseren. Fir de beschtméiglechste Projet ze realiséieren, géif een op alle Fall intensiv Gespréicher mat alle bedeelegte Partner féieren. On va réaliser et sortir de terre un nouveau quartier. Donc dans ce cadre d'un nouveau quartier, il y a des espaces publics. Les espaces publics vont être étudiés et développés en étroite collaboration

Nom grousse Brand an der Zockerfabrik am Abrëll 21 war vill Zäit vergaangen. D'Gebai huet misste stabiliséiert ginn. Dëst war a kengem gudden Zoustand, de ganzen Daach war ofgebrannt, d'Mauere goufe securiséiert, d'Iwwerreschter erausbruecht. Am September 2022, wéi kloer war, datt den Tuer mam Béierglas sollt ofgerappt ginn, goung et virun mat den Ofrëssaarbechten. Fir d'éischt gouf d'Béierglas vum Tuerm erofgeholl. Dono dunn konnt dat administratiivt Gebai, dat direkt un d'Zockerfabrik ugebaut war, attackéiert ginn. An obschonn dunn am Oktober en zweete Brand un engem aneren Tuerm fir grouss Opreegung gesuergt hat, kënnen d'Ofrëssaarbechten elo wéi an den Autorisatioune virgesinn duerchgefouert ginn. Bis an d'Jor 2024 eran dierf d'Demolitioun trotzdeem daueren. Ëmmerhi muss net nëmmen ofgerappt, mee och depolluéiert ginn. 2025 dann awer soll de Projet Dreieck Dikrech lues a lues Form unhuelen.

Et vous ne serez pas déçu. A très bientôt et Äddi! 2020 war den Dikrecher Museker Théo Schaltz gestuerwen. D'Erënnerung un hien dierft awer nach laang erhale bleiwen. De fréiere PMD-Dirigent huet seng Marken an der Musekwelt zu Dikrech hannerlooss. Als Hommage un hien Organiséiert d'Philharmonie vun Dikrech den 18 Mäerz um 8 Auer owes an der Aalseeërei also hei e grousse Concert zu sengen Éieren. Mir ware bei enger vun de Prouwen dobäi.
Samschdes mëttes, véierte Februar, am Proufsall vun der Dikrecher Philharmonie am Gebai vum Conservatoire du Nord. Dat hei ass déi éischt grouss Prouf fir den Theo Schaltz Concert den 18 Mäerz an der Aalseeërei. Et hu sech eng 50 Museker a Musekerinnen zesumme fonnt fir de verstuerwenen Dikrecher Theo Schaltz ze éieren. De geléierte Schräinerhandwierker, dee sech d'Musek vu Kand un quasi selwer bäibruecht an herno och richteg studéiert huet, hat bis zu sengem Doud virun dräi Joer bal iwwerall seng Fanger am Spill, wou zu Dikrech Musek gemaach gouf. Vum Krich un, praktesch vun 10, 12 Joer un, war den Théo aus der Dikricher Musekszeen net méi erauszedenken. Als Sänger, als aktive Musikant an dann natierlech och no an no als Pedagog, als Museksenseignant Als Dirigent vun enger ganzer Rei vu Veräiner, och als Veräinsmënsch bis praktesch kuerz viru sengem Doud, dat heescht, et kann ee soen, zënter 43, vun 43, 1943 bis 2020, war den Théo eng Perséinlechkeet hei zu Dikrech, déi einfach zur Musekszeen gehéiert huet. De Klarinettist an Cellist Theo Schaltz war ënner anerem vun 1965 bis 79 Dirigent vun der Dikrecher Musek. Hien huet awer och déi Dikrecher Musekschoul opgebaut. Ier dës e Conservatoire gouf, huet hien hei 52 verschidde Filièren organiséiert a geleet. Fir dësen engagéierten an unerkannte Museker ze éieren, huet d'Philharmonie dofir richteg grouss opgeluecht. Bedeelegt um Concert sinn elauter Veräiner, wou hien aktiv war, sou wéi och Leit, déi bei him um Ufank geléiert hunn. Mat vun der Partie sinn de Cercle Symphonique an d'Straicher vum CM-Nord, sou wéi d'Chorale Sainte-Cécile. De Gesangssolist war och en Theo Schaltz-Schüler.

deen leider verstuerwen ass, mee et ass als Hommage un hie geduecht, dofir Klarinett an Cello, well hien déi zwou Saache gespillt huet an ëmmer gefuerdert, souwuel an der Musekschoul ewéi och hei an der Musek. A wéi gesot, et ass en Hommage un hien a mat all deenen Acteuren, ech mengen dat ass relativ eemoleg, Sträichorchester a Chouer a Musek an eben déi all déi Solisten, Dofir giff ech scho mengen, dass eemoleg an onbedéngt lauschter kommen. An hutt Dir elo Loscht krut fir och deelzehuelen un dësem aussergewéinleche Concert als Hommage un den Theo Schaltz, e Museker dee virun allem Freed un der Musek vermëttele wollt an a sengem Kënnen ëmmer bescheide bliwwen ass, deen einfach fir d'Musek gelieft huet? Da reservéiert Iech schonn elo Är Ticketen iwwer Mail oder per Telefon.
An dat war et dann fir eis Emissioun vum Mount Februar aus der Aalseeërei, wou lo de Soundcheck fir e gréissere Firmen-Event leeft, dee ganz geschwënn ufänkt. Mir gesinn eis dann erëm a genee 4 Wochen fir eng nei Editioun vun Dikrech TV. Bis dohin wënschen ech iech eng schéin Zäit a ginn iech nach e puer Tipps mat op de Wee. wat an der Tëschenzäit zu Dikrech gebuede gëtt. Bis dann, Äddi! De Samschdeg 25 Februar ass owes um 8 Auer an der Sauerwiss nees Buergbrennen ugesot. D'Amicale Asazenter Dikrech invitéiert awer scho vun hallwer 12 Auer mëttes un op hire beléiften Ierze Bulli. Iessen an Gedrénks si gratis, en Don un d'Amicale natierlech wëllkomm. Vum 4 Mäerz un ass am Kulturhaus zu Dikrech nees de Lëtzebuerger Artistenzenter, lak, op Besuch. De Künstlerkollektiv organiséiert Ausstellunge vu groussem künstlereschem Wäert. Dobäi bréngt de lac et net nëmme fäerdeg, engem breede Publikum zäitgenëssesch Konscht méi no ze bréngen, mee verhëlleft och ëmmer nees jonke Kënschtler zum Duerchbroch. Sonndes den zwielefte Mäerz dann invitéiert de Fëscherclub vun Dikrech erëm op seng traditionell grouss Botz laanscht d'Sauerufer. Rendez-vous heifir ass um 9 Auer moies op der Spillplaz bei der Al Schwämm. Wie wëll matmaachen, soll sech am beschte bis den 8 Mäerz bei den Amis de la Pêche umellen. De Mount Mäerz ass och nees de Rendez-vous fir de beléiften Nordstad-Semi-Marathon vum Celtic Dikrech. Sonndes de 26 Mäerz ass et nees esou wäit. Vun 11 Auer un sinn dann um Stadion an der Rue Mäerten d'Departe fir 3 verschidden Strecken. D'Préinscriptiounen gi bis den 23 Mäerz.